Moien, mäin Numm ass Melissa Westerlund an haut liesen ech iech aus dësem Buch vir, Pippi op Lëtzebuergesch. Dat heiten ass dat éischt vun dräi Pippi-Bicher. D'Original ass vum Astrid Lindgren an ass vun 1945. Dat heiten ass meng lëtzebuergesch Iwwersetzung aus dem Schweedeschen vun 2016. Vill Spaass!
D'Pippi plënnert an d'Will a Kuddelmuddel. Do, wou déi kleng Stad ophält, läit en ale Goart, dee ganz verwëldert ass. An deem Goart steet en aalt Haus an an deem Haus wunnt d'Pippi Langstrëmp. Hatt ass néng Joer al a wunnt do ganz eleng. Hatt huet keng Mamm A kee Papp. An u sech ass dat zimlech flott, well hatt doduerch ni gesot kritt, datt et Zäit ass fir an d'Bett ze goen, wann hatt sech grad gutt ameséiert. A kee kann hatt zwénge Sirop ze drénken, wann hatt léiwer Kamellen iesse wëll. Fréier hat d'Pippi e Papp, deen hatt immens gär hat. Jo, hatt hat natierlech och eng Mamm, mee dat ass scho sou laang hier, datt hatt sech guer net méi drun erënnere kann. D'Pippi ass e ganz gelungen Kand. En ass nämlech därmoosse staark, dass et an der ganzer Welt keen eenzege Polizist gëtt, dee sou staark ass wéi hatt. Hatt kann e ganzt Päerd an d'Luucht hiewen, wann et wëll. An dat wëll hatt och. Hatt huet nämlech en eegent Päerd, dat et fir eng vu senge ville Goldmënzen de selwechten Dag kaf huet, wéi hatt heem an d'Villa Kuddelmuddel komm ass. Hat wollt schonn ëmmer en eegent Päerd hunn an elo wunnt dat Päerd op der Terrass. A wann d'Pippi säi Kaffi do wëll drénken, stellt et d'Päerd einfach an de Goart. Niewent der Villa Kuddelmuddel steet en anert Haus mat engem anere Goart. Do wunnen e Papp an eng Mamm mat hiren zwee klenge léiwe Kanner. De Jong heescht Tommy an d'Meedchen heescht Annika. Dat sinn zwee ganz brav Kanner, déi gutt erzu sinn. Den Tommy bäisst ni seng Neel an hie mécht ëmmer dat, wat seng Mamm hien ustellt. D'Annika gëtt ni granzeg, wann hatt sech net duerchgesat kritt an hatt ass och ëmmer anstänneg ugedoen a senge Kottengsräck, déi och ni zerknautert sinn an op déi hatt ganz gutt oppasst, fir datt se nëmmen net knaschteg solle ginn. Den Tommy an d'Annika spillen ëmmer mateneen am Goart, mä dacks wiere si frou, wann ee mat hinne spille géif. Zu där Zäit, wou d'Pippi nach mat sengem Papp iwwer d'Mierer geseegelt ass, stounge se dacks beim Zonk an hu sech gesot, Schued, dass keen an dat Haus do plënnert. Iergendee misst do wunnen, ee mat Kanner. Op deem schéine Summerowend, wou d'Pippi fir d'éischte Kéier an d'Villa Kuddelmuddel kënnt, sinn den Tommy an d'Annika net doheem. Si si fir eng Woch bei hir Bomi gefuer. Den éischten Dag, nodeems si erëm zréckkomm sinn, wëssen si nach ëmmer net, dass een an d'Nopeschhaus geplënnert ass, dee mat hinne spille kéint. Wéi si mueres bei der Poart stinn an op d'Strooss kucken an iwwerleeë wat si deen Dag maache kéinten, wësse si nach ëmmer net, dass et ee fir ze spille gëtt, dee sou no bäi wunnt. Just wéi se do stinn a sech froen, ob et haut e flotten oder e latzegen Dag géing ginn, just an deem Ament geet d'Poart vun der Villa Kuddelmuddel op an e klengt Meedche kënnt eraus. Den Tommy an d'Annika hunn nach ni e Meedche gesinn, dat esou gelungen ausgesäit. A ween ass et? Et ass d'Pippi, dat spadséiere geet. Seng Hoer si sou orange wéi eng Wuerzel an hatt huet zwou Trëtzen, déi riicht vum Kapp ewech stinn. Seng Nues gesäit aus wéi eng kleng Gromper a se ass voller Speechelen. Ënnert der Nues sëtzt e richteg breede Mond mat gesonde wäissen Zänn. Dem Pippi säi Rack ass zimmlech ongewéinlech, wat huet e selwer gebitzt? Am Fong geholl sollt e blo ginn, mee de bloe Stoff ass net ganz duergaangen. Dofir huet d'Pippi halt missen en anere Stoff huelen a Stécker dropsetzen. E puer laang Strëmp bedecke seng laang, dënn Been. Hatt huet och e puer schwaarz Schung un, déi genee duebel sou grouss si wéi seng Féiss. Säi Papp huet em se a Südamerika kaf, fir datt seng Féiss nach genuch Plaz fir ze wuesse sollten hunn. Et sinn déi eenzeg Schung, déi d'Pippi undoe wëll. Mee am meeschte staunen den Tommy an d'Annika iwwer den Af, deen op der Schëller vum onbekannte Meedche sëtzt. Et ass eng kleng Mierkaz, mat enger bloer Box, enger gieler Jackett an engem wäisse Stréihutt. D'Bibi geet grad d'Strooss erof, mat engem Fouss um Trottoir an engem Fouss am Coulang. Den Tommy an d'Annika kucken him déi ganzen Zäiten no, bis se et net méi gesinn. No enger Zäitche kënnt et zréck, an elo geet et hannert sech. Da brauch hatt net kéier ze maachen, wann et heem geet. Wéi et laanscht dem Tommy an dem Annika hir Poart geet, bleift et stoen. D'Kanner kucke sech un, ouni eppes ze soen. Op eemol seet den Tommy, Firwat gees du hannerzeg? Firwat ech hannerzeg ginn? Liewe mer hei net an engem fräie Land? Dierf een net goe wéi een hei wëll? Iwwregens kann ech der soen, datt d'Leit an Ägypten alleguerten hannerzeg ginn, a kee fënnt dat komesch, mol guer net e bëssen. Wouhier weess du dat? wëll den Tommy wëssen. Du waars dach nach ni an Ägypten? Ma sécher war ech an Ägypten, dat kann ech der awer op eng Salztut schreiwen. Ech war schonn iwwerall op der ganzer Welt an ech hunn nach vill méi komesch Saache gesi wéi Leit, déi hannerzeg ginn. Ech froe mech, wat s du gesot häss, wann ech op den Hänn gaange wier, wéi d'Leit an Hanna, Indien. Elo kréckels de eis awer eng, seet den Tommy. D'Pippi iwwerleet sech d'Saach kuerz. Jo, du hues Recht, ech léien, seet hatt traureg. Et dierf een net léien, seet d'Annika, dat sech elo endlech traut och eppes ze soen. Jo, et dierf ee wierklech net léien, seet d'Pippi nach méi traureg. Mee ech vergiessen dat heiansdo, wësst Dir. A wéi kann een iwwerhaapt vun engem klenge Kand verlaangen, datt et ëmmer d'Wourecht soll soen, wa seng Mamm en Engel a säi Pappa e Südséikinnek ass, a wann et selwer säi ganzt Liewe laang um Mier geseegelt ass? Dat war also déi Kéier wou den Tommy an d'Annika d'Pippi fir d'éischte Kéier kennegeléiert hunn. Ech iwwersprang elo e puer Säiten, do geschéie ganz flott Saachen, zum Beispill mécht d'Pippi dem Annika an dem Tommy e puer Panecher a si spille mateneen an d'Pippi gëtt hinnen och e puer Kaddoen. Ech gi lo weider Bei dat nächst Kapitel, oh pardon, dat iwwernächst Kapitel, well ech mengen, et ass Zäit fir ze kucke wat dann mam Pippi ka geschéien, wann et an d'Schoul geet. Den Tommy an d'Annika ginn natierlech an d'Schoul. All Moien um 8 Auer gi se vun doheem fort, hale sech bei der Hand an droen d'Schoulbicher ënnert dem Aarm. Em dës Zäit kennt d'Pippi meeschtens säi Päerd oder deet dem Här Nilsson seng kleng säi klenge Kostüm un. Oder et mécht säin Turnprogramm, deen doranner besteet, dass et um Buedem steet an 43 Saltoen hannerenee schléit. Dono sëtzt et sech bei de Kichendësch, drénkt schéi gemitterlech eng grouss Taass Kaffi an ësst eng Kéisschmier. Den Tommy an d'Annika kucken all Moien op d'Villa Kuddelmuddel a verlaangeren nom Pippi. Si géinge vill léiwer mam Pippi spillen. Wann hatt wéinstens och an d'Schoul géing goen, da géinge se et nach eenegermoossen aushalen. Mir géifen eis esou gutt ameséieren um Wee fir zréck aus der Schoul, seet den Tommy. Jo, an um Wee fir dohinner, fënnt d'Annika. Wat si méi dorunner denken, wat s'et méi schued fannen, datt d'Pippi net an d'Schoul geet. Zum Schluss beschléisse si, dem Pippi sou laang ze fléiwen, bis hatt och an d'Schoul goe wëll. Du kanns der guer net virstellen, wéi léif eis Joffer ass, seet den Tommy zum Pippi enges Mëttes. Wann s du nëmme wéisst, wéi flott et an der Schoul ass, probéiert d'Annika d'Pippi ze iwwerzeegen. Ech géif geckeg ginn, wann ech net an d'Schoul dierft goen. D'Pippi sëtzt op engem Hocker an ass am gaange sech d'Féiss an enger Biitchen ze wäschen. Hatt seet guer näischt, mee wackelt mat den Zéiwen, esou datt d'Waasser ronderëm sprëtzt. Et muss een och guer net esou laang do bleiwen, seet den Tommy, just bis um zwou. Jo, an et huet ee Chrëschtvakanz an Ouschtervakanz a Summervakanz, seet d'Annika. D'Pippi bäisst sech an déi grouss Zéif an iwwerleet, mee et seet guer näischt. Op eemol kann et sech awer net méi halen a schëtt dat ganzt Waasser aus der Biitchen op de Kichebuedem aus, sou datt den Här Nilsson, deen net ewäit ewech sëtzt a mat engem Spigel spillt, seng Box naass kritt. Dat ass net an der Rei, seet d'Pippi streng ouni sech ëm den Här Nilsson ze këmmeren. Dat ass wierklech net an der Rei! Dat loossen ech net mat mär maachen! Wat? wëll den Tommy wëssen. A véier Méint ass Chrëschtdag an dann hutt Är Chrëschtvakanz, an ech, wat hunn ech? Dem Pippi seng Stëmm kléngt ganz traureg. Keng Chrëschtvakanz! Mo keng ganz kuerz! beschwéiert hatt sech. Dat dierf net sinn! Moar ginn ech och an d'Schoul! Den Tommy an d'Annika klappe vu Freed an d'Hänn. Juppi! Da waarde mer moar um 8 op dech virun eiser Poart! Ah nee, seet d'Pippi. Sou fréi kann ech net ufänken. An ausserdeem reiden ech och warscheinlech an d'Schoul. A genee dat mécht hatt och. Genee um 10 Auer den Dag drop hieft et säi Päerd vun der Terrass erof a kuerz drop sinn d'Leit an der klenger Stad schéi presséiert fir bei eng Fënster ze kommen fir ze afen, well anscheinend e Päerd fortgelaf ass. Dat heescht, si mengen, datt e Päerd fortgelaf ass, mee dat ass guer net de Fall. Et ass just d'Pippi, dat séier an d'Schoul wëll kommen. Am wëlle Galopp reit hatt an de Schoulhaff eran, Spréngt, nach ier et stoe bleift, vum Päerd erof, stréckt et un e Bam un a rappt d'Dier vum Klassesall därmoosse séier op, datt den Tommy, d'Annika an alleguerten hir Schoulfrënn bal vun hire Still falen. Hei sinn ech! rifft d'Pippi. A wénkt mat sengem groussen Hutt, Kommen ech mat Zäite fir d'Pluttifikatioun? Den Tommy an d'Annika hunn der Joffer verzielt, datt en neit Meedchen, dat Pippi heescht, haut an d'Schoul kënnt. D'Joffer huet scho vum Pippi an der klenger Stad héieren, a well si esou eng därmoosse léif a frëndlech Joffer ass, huet si decidéiert, alles ze maachen, fir datt d'Pippi sech wuel fillt an der Schoul. D'Pippi léisst sech op e fräie Stull falen, ouni datt een et dozou ugestallt hätt. Mä der Joffer mécht déi onmanéierlech Aart a Weis guer näischt aus, si seet just frëndlech, Et ass flott, datt s du elo bei eis an der Schoul bass, kleng Pippi. Ech hoffen, datt et der hei gefält an datt s de ganz vill léiers. Majo dann, ech hoffen, ech hu geschwë Chrëschtvakanz, seet d'Pippi.

Ass u sech mäi Spëtznumm, well mäi Pappa huet fonnt, dass Pippilotta ze laang wier. Ah sou, seet d'Joffer, ma da nenne mir dech och Pippi. Solle mer mol kucken, wat s du scho kanns? freet se. Du bass jo e grousst Meedchen an du kanns sécher scho vill. Mir kënne mat rechnen ufänken. Da so mol, Pippi, wéi vill gëtt siwen plus fënnef? D'Pippi bekuckt se verwonnert un a seet, Also, wann s du dat net selwer weess, da brauchs d'awer elo net ze mengen, dass ech der dat soen. D'Kanner kucken d'Pippi entsat un. D'Joffer erkläert, dass een net esou an der Schoul dierf äntweren. Et seet een net du zu der Joffer, et misst ee si mat Joffer uschwätzen. Oh pardon, seet d'Pippi, dat wousst ech net. Dat kënnt mer nëmme vir. Nee, dat hoffen ech och, seet d'Joffer. An da soen ech der, dass siwe plus fënnef zwielef gëtt. Ah, gesäis de, seet d'Pippi, du wouss et jo selwer, firwat frees de mech dann? Oh, ech dommen Iesel do, lo hunn ech schonn erëm du zu där gesot. Pardon. seet hatt a gëtt sech eng anstänneg an d'Akaul. D'Joffer mécht esou, wéi wa se näischt héieren hätt. Dono seet si, Also Pippi, wat mengs de gëtt aacht plus véier? O, esou ëm déi 67, mengt d'Pippi. Ma nee, Seet d'Joffer, Aacht plus véier gëtt zwielef. Mäi léift Meedchen, lo geet et awer duer, riecht d'Pippi sech op. Du hues selwer grad gesot, dass siwe plus fënnef zwielef gëtt. E bësse Logik muss mer awer hunn, souguer an der Schoul. Ausserdeem schéngs de déi Dommheeten hei sou Gären ze maachen a sou onmoosseg flott ze fannen. Also firwat setz du dech dann net an den Eck an da rechens de selwer an da léiss de eis mat Rou, sou dass mir Fänkches kënne spillen. Oh nee, lo hunn ech schonn erëm du gesot, rifft d'Pippi erféiert. Kanns du mär nach eng leschte Kéier verzeien? Ech probéieren och mech besser drun ze ginn. D'Joffer seet, dass se him nach eng Kéier verzeie kann. mee si fënnt, datt et näischt géing bréngen, dem Pippi Rechne bäizebréngen. Si fänkt un, déi aner Kanner amplaz vum Pippi opzefroen. Tommy, kanns du heirop äntweren? freet si. Wann d'Lisa siwen Äppel huet an den Axel huet der ning, wéi vill Äppel hu se zesummen? Jo, Tommy, so hir et! gëtt si vum Pippi ënnerbrach, an da kanns de mer och nach op déi heite Fro äntweren, Wann d'Lisa de Bauch wéi huet an den Axel nach méi de Bauch wéi huet, wiem seng Schold ass et an a wiem sengem Goart hu se d'Äppel gepléckt? D'Joffer mécht esou, wéi wa se näischt héieren hätt a riicht sech un d'Annika, Sou, Annika, lo kriss du e Beispill. De Gustav a seng Frënn waren op en Ausfluch mat der Schoul. Hien hat zéng schwedesch Krounen an ass mat siwe Krounen erëmkomm. Wéi vill Suen huet en ausginn? Genee! seet d'Pippi. An da wéilt ech och emol gäre wëssen, firwat hien d'Suen esou aus der Fënster gehäit an ob hien eng Limonad kaf huet an ob hie sech anstänneg hannert den Ouere gewäsch huet, ier e vun doheem fortgaangen ass. D'Joffer decidéiert, ganz mam Rechnen opzehalen. Vläicht gefält et dem Pippi besser, liesen ze léieren, mengt si. Dofir hëlt si e klengt, schéint Plakat mat enger Int drop eraus. Virun der Int hirem Schniewel steet de Buschtaf I. Lo, Pippi, gesäis de geschwënn eppes Flottes. Hei gesäis de eng Int, An de Buschtaf, deen virdru steet, heescht I. Dat kanns de awer engem anere verzapen, seet d'Pippi. Ech fannen, et gesäit aus wéi e riichte Stréch mat engem Méckeschissi uewendriwwer. Et géif mech wierklech interesséieren, wat d'Int mam Méckeschissi ze dinn huet. D'Joffer hëlt dat nächst Plakat eraus. Do ass eng Schlaang drop a si erzielt dem Pippi, dass de Buschtaf S heescht. Also, wa mer scho vu Schlaange schwätzen, seet d'Pippi, Ech wäert ni vergiessen, wéi ech mech mat enger Riseschlaang an Indien zerklappt hunn. Et war esou eng eekeleg Schlaang, Dir kënnt Iech dat guer net virstellen, 14 Meter war se laang A Schwäiwel. An all Dag huet se fënnef Inder erageholl an zwee kleng Kanner als Dessert hannendrop. An eng Kéier ass se bei mech komm a wollt mech als Dessert iessen a si huet mech mat hirem Kierper ugestréckt. Kratsch! Mee et huet ee schonn ganz aner Saachen u mir gesinn, sot ech mer an hunn hir eng op Bomm ginn. Bumm! An do huet se gezischt. Auauauauautsch! An do krut se nach eng vu mär. Bumm! A puff! Do ass e gestuerwen. Ah sou, an dat war de Buschtaf S. Dat war jo eng komesch Geschicht. D'Pippi muss sech kuerz erblosen. D'Joffer, déi elo fënnt, datt d'Pippi en ustrengend a streiderescht Kand ass, seet de Kanner, se solle molen. D'Pippi sëtzt sech roueg do a moolt, mengt d'Joffer. Si hëlt Zeechepabeier a Stëfter eraus an deelt se de Kanner eraus. Dir dierft mole wat dir wëllt, seet se, an du sëtzt se sech eleng bei d'Pult a fänkt un Hefter ze verbesseren. No enger Zäitchen hieft se de Bléck fir ze kucken, wéi et mat den Zeechnunge geet. D'Kanner kucken all dem Pippi no, wéi et um Buedem läit a voller Äifer moolt. Mee Pippi, seet d'Joffer ongedëlleg, firwat mols du net um Pabeier? Dat hun ech scho laang voll gemoolt, mee mäi Päerd huet net genuch Platz op dëser klenger Fatz Pabeier, seet hatt. Am Moment sin ech mat de viischte Been am gaange, mee wann ech bis beim Schwanz sin, muss ech wahrscheinlech an de Gank goen. D'Joffer denkt ugestrengt no. Kommt, mir sangen e Liddchen amplaz ze moolen, schléit se vir. D'Kanner stellen sech alleguerten bei hir Bänk, alleguerten ausser Pippi. dat nach ëmmer um Buedem läit. Sang dir roueg, ech raschten hei déi Zäit, seet hatt. Ze vill nei ze léiere ka souguer dee Stäerksten ëmbréngen. Mee elo ass et awer eriwwer mat der Joffer hirer Gedold. Si seet zu de Kanner, dass se alleguerten an de Schoulhaff sollte goen, well se eleng mam Pippi schwätze wëll. Wéi d'Joffer an d'Pippi eleng sinn, steet d'Pippi op a geet bei d'Pult. Weess de wat? seet hatt, ech mengen, weess de wat, Joffer, et war schrecklech flott heihinner ze kommen an ze kucken, wat Dir hei esou maacht, mee ech mengen, et seet mer näischt méi, an d'Schoul ze goen. Dat mat der Chrëschtvakanz ass mer egal. Hei ginn et vill ze vill Äppel an Inten a Schlaangen an esou Saachen. Ech ginn nach dronken dovunner. Ech hoffen, dass de wéinstens net traureg dowéinst gëss. Mä do seet d'Joffer, dass se schonn trauereg ass, zemools well d'Pippi sech net anstänneg behuele wëll an dass kee Meedchen, dat sech esou behëlt wéi d'Pippi, an d'Schoul ka goen, och wann et nach esou gäre goe wëll. Hunn ech mech schlecht beholl? seet d'Pippi ganz paff a freckt. Dat wousst ech net, seet hatt a gesäit ganz traureg aus. Kee ka sou traureg ausgesi wéi d'Pippi, wann et traureg ass. Et steet eng Zäitchen do, ouni eppes ze soen. Dono seet et mat enger ziddereger Stëmm, Weess de wat, Joffer, wann een eng Mamma huet, déi en Engel ass, an e Pappa, dee Südseekinnek ass, a wann ee selwer säi ganzt Liewen um Mier geseegelt ass, da weess een net richteg, wéi ee sech soll an der Schoul tëscht all deenen Äppel an Inte behuele soll. D'Joffer seet, dass se dat versteet an dass se net méi rose mam Pippi ass. D'Pippi kéint vläicht an d'Schoul zeréckkommen, wann et méi al ass. D'Pippi ass iwwerglécklech dowéinst. Ech fannen dech wierklech léif, Joffer. Dat heiten ass fir dech, Joffer. D'Pippi hëlt eng kleng gëllen Auer aus der Täsch a leet se op d'Pult. D'Joffer seet, dass se keng esou deier Saache vum Pippi kann unhuelen, mee d'Pippi mengt, Du muss awer, soss kommen ech muar erëm zréck an dann hu mer e richtege Spektakel hei. Dono jauft d'Pippi eraus an de Schoulhaff a spréngt op d'Päerd. D'Kanner stellen sech alleguerte ronderëm hatt, fir d'Päerd ze heemelen an him Äddi ze soen. D'Schoulen an Argentinie sinn do ganz anescht, seet d'Pippi ganz seriéis a kuckt op d'Kanner erof. Do misst der higoen, do fänkt d'Ouschtervakanz dräi Deeg no der Chrëschtvakanz un. A wann d'Ouschtervakanz eriwwer ass, sinn et nach just dräi Deeg, bis déi grouss Vakanz ufänkt. Déi grouss Vakanz dauert bis den éischten November, mä dono muss een awer an de saueren Apel bäissen, well d'Chrëschtvakanz, déi geet eréischt den eeleften November un. Mä dat packt een, well et gi jo keng Hausaufgaben. Hausaufgabe si streng verbueden an Argentinien. Et kënnt heiansdo vir, datt sech en argentinescht Kand an e Schafe schläicht an do heemlech Hausaufgabe mécht, mee wa seng Mamm et dobäi erwëscht, da gëtt et eng op den Dokes. Rechnen, dat hu se guer net an der Schoul do ënnen. A wann e Kand weess, wéi vill siwe plus fënnef gëtt, da muss et de ganzen Dag am Schummeck sëtzen, wann et esou domm ass, der Joffer dat ze zielen. Liesen hu se just Freides an nëmme wann et Bicher ginn fir ze liesen, mee et ginn der ni. Jo mee wat maachen se dann an der Schoul? wëll e klenge Jong wëssen. Si iesse Kamellen, erkläert d'Pippi. Et kënnt e laangt Rou E laange Rouer vun enger Kamellenfabréck aus der Géigend direkt an de Klassesall, an do kommen d'Kamellen de ganzen Dag kéipweis erausgefall. Dofir sinn d'Kanner sou beschäftegt mat Iessen. Jo, mee wat maachen d'Jofferen dann? wëll e Meedche wëssen. Ma si rafen de Kamellepabeier vun de Kanner op Wat da soss? seet d'Pippi. Du hues dach net gemengt, si géingen dat selwer maachen? Am Liewen net! Si gi mol net selwer an d'Schoul, si schécken hir Bridder. D'Pippi wénkt mat sengem groussen Hutt. Äddi, Kanner! rifft hatt. Lo wäert der mech eng Zäitchen net méi gesinn, mee denkt ëmmer drun, wéi vill Äppel den Axel hat, soss gitt der net glécklech am Liewen, haha! Mat engem helle Laache reit d'Pippi duerch d'Pad, sou datt de Kressi ronderëm dem Päerd seng Féiss an d'Luucht flitt an d'Fënstere vun der Schoul wackelen. Sou, dat war d'Kapitel iwwer d'Pippi, wéi d'Pippi an d'Schoul gaangen ass. Julo, aus dem Buch D'Pippi op Lëtzebuergesch vum Astrid Lindgren gelies. D'Buch gëtt et an de Bibliothéiken an de Librairien ze kafen an 't ass dat éischt vun dräi Bicher iwwer d'Pippi. Ech hoffen 't huet iech gefall. Äddi!